Essalamu Aleýkum hormatly watandaşlar. Şu gün ine 2025-nji ýylyň 8-nji marty hepdäniň şenbe güni. Hoş geldiňiz Türkmenistan Demokratik Platformasynyň kanallaryna. Hormatly watandaşlar, şu gün men şu pursatdan peýdalanyp, biziň aýal-gyzlarymyzy, ejelerimizi, enelerimizi ýetip gelen sekizinji mart baýramy bilen gutlaýan. Gutlamak bilen, birinji bilen, jan saglyk, ömür bagtlyk, uzak ömür we maşgala bilen agzybir bolup, şu baýramy bellemäňizi arzuw edýärin. Hormatly watandaşlar, şu gün men efirimi başlaýan. Ýaňky şul efirde biz Türkmenistanda MHM agentleri metjitde kaloşlary ogurlaýarlar we indiki hepdeden başlap bolsa tesbi monjuklary ogurlamaly diýip ýaňky görkezme aldylar. Türkmenistanda ine häzir bilşiňiz ýaly Ýewropadan komissiýa geldi. Şo gurbanguly keselem bolsa hökürilip çykyp şolary garşy aldy. Ogluny şo ýere goýberenok. Ogluny hasam edenok. Men häzir ýaňky metjitlere geçmekäm bir kiçijik ýaňky informasiýa bereýin Türkmenistan boýunça onsoň metjitlere geçeris. Ine Türkmenistanda Arkadag şäherini guran adamlar Turkiýada ýaşap ýörler şolar diýýär. Murad aga aýt biziň halkymyza biz şuny gurduk diýýär. On halta beton, betona sement goýmaly bolsa, biz şoň dört-bäşisini goýduk diýýär. Mejbur ýagdaýda. Başgalar ogurlaýar diýýär. Sementi maşynlap gije çykarýardylar. Häzirem çykarýarlar. Eger armatury on, on bäş, ýaňky setir goýmaly bolsa, üç-dört setir goýýas diýýär. Şonuň üçin şo jaýlar dört-bäş bal bolanda ýykylarlar diýip aýdýar. Sersap bolsun adamlar. Uly maşyn ýanyndan geçende ýaňky jaý çatryk berer diýä. Ýuwaşjykdan çatryk berer. Şpaklýowkasam biderek, şkatulkasam biderek sersap bolsunlar diýip aýdýarlar. Siziň bilşiňiz ýaly Arkadagdaky şäherlere ýaňky elli prosent alny, elli prosent boş dur. Olaryň pullaryny Gurbanguly halkdan ýygnan-da ýaňky Arkadag şäheriniň ikinji tapgyryna harçlamaly diýip ýaňky Şol ýaly görkezme berdi. Ondan bir ýüz millionym çykanok, ýüz million dollarym çykanok. Ýöne ikinji tapgyra sekiz milliard pul gerek. Indi geliň biz ýaňky öz esasy temamyza geleliň. Ine MHM öz agentliklerini we şowçularyny bilen şolar bilen metjitlerde köwüş ogurlaýar. Köwüş ogurlap, şol köwüşleri bir düşek haltasyna ýygnap, gidip çöle akyp gidýärler, çölde-de ýere gömüp gidýärler ýa şol ýerde ýakýarlar. Ine, şeýdip gizlýärler şolaryň MHM-iň agentleriniň we onuň ýagny tuşulçylaryň kaloş ogurlaýan, köwüş ogurlaýandygyny. Köp adamlar ýalana çykarýarlar, ony Azatlyk Radiosam aýtdy. Muny näme üçin edýärler? Agzalyk şo ýerde döretmek üçin, şo ýerde adamlar nägdä nägilik bildirip, şo ýere barmaz ýaly, metjitlere adam üýşmez ýaly prowokasiýa edýärler. Indi indiki hepdede Gurbanyň görkezmesi boýunça Nazar Atagarryýew şu ýere baryňda monjuklary ogurlaň diýýär. Mon ýaňky şol tesbi monjuklary ogurlaň we garynjalary karobka salyp, şu garry garynja, pors garynja bar, şo ýerde tarabadan soň, taraba namazyndan soň adamlara ýaňky süýji köke berilýär, şonuň içinde atyň-da ýaňky paketdir porsasyn. Adamlar nähili zat açyklary, nähililiklerini bildirer, barma diýýär şo ýere. Oň daşyndan MHM işgärler her zat edýär, şoň içinde adamlar üýşmez ýaly, ýa-da oturyp gürleşmez ýaly, birden şo ýerde agzybirleşmez ýaly hereketler edýär. Muň daşyndan hem prowokasiýalar bar. Gynansak-da, metjitleriň öňüne ýaş çagalar baryp pul diýýärler. Pul dilýärler. Şu Allaň öýüniň öňüne pul dilýärler we ýa-da şolar şol mätäç, şu pula mätäç bolansoň dilýärler. Ine şu ýaly ýaňky Gurbanguly halka garşy, mollalara garşy, metjitlere garşy göreşýär. Ine şu käbir molla metjitlerde şeýle diýýärde, Gurbanguly Berdimuhamedow we Serdar biziň patyşalarymyz. Siz itiň strategiýasyny ulanmaly. Garnyňyz dokmy? Keýpiňiz kökmi, aýlanyp ýöräňde hiç zada goşulmaň. Eger hojaýyn öz itlerine nahar berse, iti onsoň dişlänok-a hojaýyna, hojaýyna hiç zat diýenok-a. Sizem şol ýaly patyşamyza zat diýmäň. Patyşamyz size hiç zat edenok-a, ýamanlyk diýip, şol ýaly strategiýany ýöredýärler. Bu bolsa gülkünç. Şol bizde patyşa ýok birinjiden mollalar aýdýan bizde patyşa ýok halky patyşalyga öwüşdirjek bolmaň şu güne çelli bizde dogrymy aýtsam bir dinem ugurly ýok bir ugurly muftiýam din alyp baranok mollaryň käbirleri şol musulmançylygy ýaňky saklaýar galanlar bir şol ýerde ýaňky gurbangül serdaryň kitaplaryny okaýar hökümet strategiýasyny geçirýär şöýle syýasatyny alyp barýar Din azat bolmaly konstitusiýanyň esasynda. Hökümede degişli däl, azat bolmaly. Şoň üçin şu meçhetlerde häzir hemme zat bulaşyp gitdi. MHM öz ýaňky işlerini edýär, polisler edýär, mollalar edýär. Halkam görgüli näme düşün näme bolup ýöräni düşünenok. Ine men häzir düşündirýän. Görkezme bar indiki hepdeden bir bir hepdä ýaňky köwüşler ogurladylar indi indiki hepdeden monjuklaram ogurlaýarlar seresap boluň hormatly watandaşlar şunuň ýaňky oýlap tapan gurban bilen Nazar Atagaraýew halka garşy göreşiň bir prowakasiýasynyň bir metody esasy zat halkda ynam döretmelidä agzybirligi bozmaly Ikinji strategiýa şularyň ulanýan strategiýasy Gurbanly bilen Nazar Atagaryýewiň maşgalalary ýykmaly, maşgalalar agzybir bolmalydä, eger maşgala ýykylsa agzybirlik ýok, adamlar agzybirlaşanok, bir-birinden daşlaşýa, ine şulam ýaňky ataly ogluň kreslosyny, wezipesini ýaňky saklap berip bilýä, režimi saklap berip bilýä. Ine şury ýaly tehnika ulanýarlar halka garşy. Men ýaňky mollara ýüzlenjek bolýanlar, ine metjitteki mollara, ine Gurban bilen MHM terroristleri size garşam göreşýär. Dinçä, dinçilere, ýaňky biziň dinimize garşy göreşýär. Siz göreňzokmy şu zatlary, bileňzokmy? Ýaşulara ýüzlenýän, metjide barýan ýaşulara. Görýäňizmi, hökümet diýip ýören adamlar bandit. Talamançylar MHM-den bir gowy guramadan terrorist guramasyny ýasadylar-da, halka garşy gönden-göni göreşýärler. Ynanyň, häzir olardan merkeze gelseň, şu jerime edip, jerime edip gaçyryp goýberýärler seni. Gider ýaly edýärler. Ine şular ýaly zatlar, hormatly watandaşlar, Ataly-ogul bizi şu güne saldylar, hatda metjitde-de öz syýasatyny ýöredip, bizi agzybirlikden bozjak bolýarlar. Şonuň üçin biz özümize berk bolup, agzybir bolup, şulary aýryp bir öz ýolumyzy almasak, biziň öňümüz gaty garaňky. Ine, men size bir zat aýdaýyn, Gurbanguly Berdimuhamedow öz egindeşlerine, prezident bolan wagtlary öz egindeşlerine şeýle diýýär, Keýp çekip döwür sürüň. Alla ýokdur, Hudaý ýokdur. Şu ýerde etdiň, keýp edeniň, edeniň. Aňyrda hiç zat ýok, boş diýýär. Ine, Arkada, Hajy Arkada, Gurbanguly Berdimuhamedowyň diýen zatlary. Muň musulmançylygy, muň ýaňky sadakalary, muň keýp çekip ýörenleri ine şu zatlary görkezýär. Üns berip seretseňiz, sadagasynam puluň halkyň hasabyna edýär, binamys. Haja barybam tirýek çekip, arak içip, keýp çekip ýör. Şular ýaly aýdanynam edip ýör. Ogluny-da diýýär, soňky günüme çenli keýp çekip öljek. Maňa nişap diýme, saklama meni diýip, ýaňky hezil edip, keýp çekip, neme edip ýör. Arkadag şäherini gurup gezip ýör. Ine, Gurbanguly Berdimuhamedow. Biz şuňa ynanyp, şuňa daýanyp, şu milli lider halky bir zat eder, öňe äkider, dolary ýagdyrar, ýene bir zat eder diýip garaşýar. Her kim öz ýerinde şuňa garşy göreşmeli. Her kim öz ýerinde öz haklaryny gorap, nägiliklerini bildirip başlamaly. Ine, Häzir polisler, MHM-ler göni aýdýar. Närdami? Hana köşgüň ýanyna bar, Arkadaga aýt, bize aýtma o zatlary. Biziň görkezmämiz bar, biz şony etmeli diýip aýdýarlar. Ine, şonuň üçin men siziň hemmäňizege aýdýan. Biz köşgüň ýanyna barmaly. Biz köşgüň ýanyna baryp, şo ýerde wagtlaýyn hökümet döredip, Gurbangeldi Serdar Berdimuhamedowy tussag etmeli. Şoly tussag etsek, esasy zulumlary tussag etsek, onda Türkmenistanda bir zat bolup biler. Şo nokada barmasak, şony etmesek, ýöne birek-birimizi iýip, birek-birimizi sögüp, birek-birimizi aldap, moşenniçtwo edip, ýaňky ahlak taýdan gaçyryp köseneris. Sen mysal üçin bir maşgala, gül ýaly maşgala, hemme zadyň gül ýaly, ýaňky çagaň edepli, tertipli, hemme zat gül ýaly. A köçä çykýar-a, köçede bulaşyk bolsa, köçede durnuklyk ýok bolsa, köçede kanunçylyk ýok bolsa, köçede hiç zat ýaňky ýöremese, Konstitusiýanyň hiç bir maddasy işlemese, ýa-ni polis, MHM we ýegenler gyzyňy, çagaňy zorlasa, nähili sen özüňe, ýa-ni jogap berjek, nähili sen çagaňa seretjek? Hiç zat hem edip bilmeýäň. Şonuň üçin biz şu zatlary ýeňmek üçin, şu Türkmenistan katastrofadan çykmak üçin birinji bilen biz metjide baryp, üýşüp, köşke daryp ýöremeli. Başga alajymyz ýok. Şonuň üçin men hemmäňizi agşamky Taraba namazyna çagyrýan şo ýerde birek biriňiz bilen gürleşip agzybirleşip başlaň. Küşüňizem gorlarsa, monjugyňyzam gorlansa biz şony etmeli bolýar. Alajymyz ýok. Biz Türkmenistanda ne hökümet edarasynyň bir ýolbaşçysyna ynanyp bilýäris ýa daýanyp bilýäris. Biz Türkmenistanda ne mollalara daýanyp bilýäris, ynanyp bilýäris. Biz öz özümize daýanmasak biziň başga ýaňky alajymyz ýok. Şonuň üçin hormatly watandaşlar sizi hemmäňizi biz Ramazan baýram namazyna metjitlere çagyrýas we şondan biz ýöräp gitmeli, ýörişlerimizi etmeli. Ine men gysga şu günki gepleşigim şundan ybarat hormatly watandaşlar. Eger-de soragyňyz bolsa şu wideoň aşagynda ýazyň. Men ýene-de çykyş ederin, ýene-de çykyş ederin şu metjitler barada ýaňky Ramazan baýram ýörişimiz barada hemme zat aýdarys öňünden. Şonuň üçin agşamyna tarwa namazyny baryp, birinjiden arz salanarsyňyz, ikinjidenem Allah hormaty goýup namazyňyzy okarsyňyz, Allahdan dileg edersiňiz we şol ýerde üýşüp bütin MHM agentligine görkezersiňiz siz ýeke däl köplük biz halk halkyň güýji iň uly güýçdür diýip görkezip bilersiňiz. Ine şu ýaly zat şuny aýyp geçeýin diýdim. Hormatly watandaşlar ýene bir gezek biziň aýal gyzlarymyzy men ýetip gelen baýramdan gutlaýan. Şu günler biziň hemmämiz kösenýäs. Aýal-gyzlarymyzam kösenýär. Gelinlerimizem, ejelermizem, ene-atalarymyzam kösenýär. Käbirlerimiz, aýal-gyzlarymyz daşary ýurtda gezip ýör. O ýerde görgüliler ýeke özleri türmä düşen ýaly bir kwartirada gije-gündiz ýedi sagat ýigrimi dört işläp ýörler, birine hyzmat edýärler. Şu günler biz durulmaly. Biziň aýal maşgalalarymyzy biz ýygnamaly Türkmenistana. Şu bagtly günlerem geler, erkekler, aýal maşgalar siz öňe çykyp, şony şu güni getirmeseňiz, hiç kim getirer bilmez. Şonuň üçin türkmen halky azat bolmaly we azatlygyna çykmaly. Hormatly ildeşler, indiki duşuşyklar çenli hoş sag boluň!